Истииҥ болҕойуҥ, лааҕыр сурдун томторун ыһыах ыһар түһүлгэтин ытык сирэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Усуйаан улууһун Тумат нэһилиэгин бүттүүн ыһар үрүҥ тунах ыһыаҕа саҕаланар. Үрүҥ тунах ыһыахпыт быйыл Арассыыйаҕа дьиэ кэргэн, Саха сиригэр оҕо саас, төрөөбүт Усуйаанабыт улууһугар аҕа сылларынан уонна саха улуу олоҥхоһута, тойуксута, үҥкүү туруорааччыта

ыһыаҕа Саргы талаан ыһыах буоллун, саамал кымыс кутулуннун. Чээлэй күөххэ мустаммыт, чэчир анньан олороммут. Үрүҥ тунах илгэтиттэн чороон ахсын кутуоҕуҥ. Дьолбут иһин ыймахтыаҕыҥ. Бары ыҥырылаах ыалдьыттар ытык мааны дьоннор, аймах билэ атастар Чугас уруу доҕоттоор, саамал кымыс утахтаах, кэрэ кэпсээн кэһиилээх, үгүс кырнар аргыстардаах, үөрүү-көтүү үктэллээх, ылбаҕай ырыалаах, хомоҕой хоһоонноох, омуннаах оһуокай оонньуулаах, эр киһи уйаҥа хатана биллэр күрэхтэһиилэрдээх Ытыык ыһыах күнэ үүммүтүгэр туттунан туора туран хаалбакка үөрүүбүтүн тэҥҥэ үллэстиэҕиҥ. Үрдүү ыһыах ыалдьыттара, кыттыылаахтара, бар дьону! Саргылаах ыһыах уон үөрүүлээх арыллыытын түстэһэ бука барыгытын киин түһүлгэҕэ ыҥырабыт!

Сүүрүн ылааран, үүммүт уота сылайан, күлүм чаҕыл күлүмнэн, күлэ үөрэҥчилийэн илгиргэстээх иилэстээх, ойуун бич симэхтээх эрэкэчэрэтэ оҕолор үҥкүүлээн дайдылар.

Самаан сайыны айхаллыыр итии куйаас эргийдэ, ийэ сирбит чэргийдэ, иилгэ быйаҥ элбээтэ. Сиэллээх ситии киэргэллээх чэчир чэбдик түһүлгэ.

Төрөйүтэн ил эйэ эйэҕэс тыыннаан илии киирэн, арҕааттан сырдыла санааллан Сунтаарын сырдаан, суруһууттан сөптөөх сүбэнэн, тутууттан туһалаах толкуйунан тобуллан, түөрт өттүбүтүттэн төлкөлөөх үөрэҕи түһэрээт, саламанан быстыбаттыы салҕанан,

Тумат ыһыаҕын ытыр түгэнэ, кэрэ күммүт кэтэһиилээх кэрдииһэ. Үүнэн үрдээн, тоҕоостоох күнэ туругуран тиийэн кэллэ. Күн бүгүн тумат ыһыаҕар салгын устун сибээстэһэн, куйаар нөҥүө ситимнэһэн, лааҕыр суурдун томторугар, ыһыах ыһар түһүлгэҕэ

Айхал айыллыатым, айыллыатым намалса. Аҕал салаалаах ача күөх оту, аалай куйаа түстэҕин аайы Айан биэрэ олорор аан дойду айыыттара, Ийэ дойдум иччилэрэ, сир түннүктэрэ, улуу кырдьаҕастар. Икки атахтааҕы сылааһынан имилиэҥҥит, көхсүгүт сылааһынан угуттааҥҥыт, дьоллоох олоххо үктэттигит. Тыынарга сылаас тыыннаах, үктэнэргэ үкэрэ Тоох, күөх налыы ходуһала сирим-дойдум барахсан, айах тутан аатаары айгыстан эрэбин. Аал отом иччитэ бырдьыбытык, дьааллаах дьабадьы чүччү кылабан, саалар чанчык хатан тэмээрийэ Бүттэ хараҥын мичик күн, Антах көрөн күлүм аллай. Умай, умай, һэу, һэу!

Атааннаах бөҕүөннээх, айгыр силик аан ийэ дойду айылгылаах арылы далбарыгар, кэскиллээх киэҥ киэнитигэр айыллан үөскээбит, арҕаһыттан тэһииннээх аанга сыҥыылаах айыы дьаагай аймаҕа, орто улуу дойду уруйдаах уоргатыгар олохсуйан үөскээбит көхсүттэн тэһииннээх Кэбискэстээх санаалаах күн аркан дьонноро Чондоон үрэҕинэн аатырар Тумат нэһилиэгин лааҕыр сурдун томторугар ыралаах ыһыаҕы тэрийдибит төлкөлөөх түөлгэни тоҕуоруттубут. Тоҕус уолан дьонунан аҕас кыыс аймаҕынан арылатын кэлэммит албар далбар ааккытыгар Ардахтаах ас үрдүн дьоҕурдаах тос хайар күммүт үүннэ, айа тутар күммүт буолла, ааммыт нөҥүө айах тутан аатан эрэбит, күөх уот нөҥүө күндүлээн эрэбит. Уруй-айхал!

Бал тойон ардахтаах ас үрдүн анаатыбыт, аал уотунан аһаттыбыт, Күөх уотунан күндүлээтибит. Уруй Тускул! Уруй Айхал!